Inche president buna batebire. Egere nari barategerere eki ngoteba. Yes, e president yaito Matiang'i yakorire ng'a ki? Bibilia egoteba ng'a ekero omonto bw'egesaku kiaino agosoka, oyio nere morachore ase erieta ria Yeso. Nabeire nkobwati Martha Isaac sana, omosani one, ekero akorandi botambe matiangi gose abanto bamatiangi bare congregation nkori koorganise are. Tanyare gokora koranera amatanga ataratebe abanto ng'a intwe ntobwate ng'a matiangi. Ng'entete ng'a matiangi bono nabo tokoba a bit proactive, abanto buna abankwa abwo omanyete kwaba ekerero mbuya mono. Gose anga nkogamba more bonkunyu nkunyu onye moragamba. Gekogera mbuya sana ekero bagotwara oboremu obwo bwa ogokwana isiko naki intwe tobwenerete koba iga na iga buna egesakwa. Tari buya? Bono oroche ng'a Oreta mpaka ebuku, oteebie abanto ng'a ebuku egoteeba, kera omonto bw'egesaku kiaino natenenire, nere mogokora ki? Mogoika okoboko. Tari buya? Nabo egento boigo. Ekero nakorete evidio rinde iga ngoteebia abanto ng'a goika motware omoyo buna abanto b'ekanisa, chipasta, abagambi b'ekanisa, konya abanto baino komake chidecision chingiya. Eyemo yao buna omogambi. Tonyora ng'a omonto are esedigie kabisa, matiang'i nomwesidie obe komoyene, omanye komotiga isiko, etari egesaku keino, omanye komotiga isiko, oakere omonto omong'ao. Barabwo bagotwara oyobo, mbari goakera monto bw'esedigie. Ntoria goeta division, but ekiya king'eri naki, gokorigia ematiang'i na Ruto, ning'o esedigie bento support? Eeh, tiga tobe very honest. Aya, abanto baria bakorogwa ekanisa, Abange babo chisida chiabo bagweterana chikorera bachekanse. Omonto ogocha boria ekanisa ogoteba, Pastor, timwati nonya school fees ng'oakanera mwana. Na omonto okinetie nonya school fees, na ekiongozi keria agochia goakera ekura. Mbobe ki boroo okomotebi ng'a yaya tata, gose baba, ngochia goakera omongwana oyio, nere omentete school fees, nere ochi goakera? Akera matiang'i. Epaaro teri goeteka, ee mwanyora ogocha ekanisa, ee. Baas, akera oyo omoyio mpiya oyo matiang'i, nere endagika ere motebi kora ki? Rosia epaaro eyio. Chipasita chinde chionsi pi, ira chingaki chiaino osemie abanto, na otabateebia ekerama tiang'a ekura, basemie. Ng'a obogambi nobuya ekero bochiorire buya. Ekero ochiora omogambi omuya, nere okoreta obogambi obuya, ogachora omogambi omobe, nere okoreta obogambi obobe. Baerese bamanye bonsi, so that chionyerekane ng'a ki? chionsi pi ntomanyete. Naende abanto mboyo bare very powerful abanto b'ekanisa. Matiang'a agocha rimo igotwara omokutano gose igaa. Abanto b'ekanisa kera chimamosi nkobaumera tore. Kera Chumamosi nekanisa abanto abanto bare, kera Chumapili abanto nekanisa bare, abande bakogenda Ichuma. Kera ayio onsi agokorekana pi komira abanto. Inki otabatebirie ng'a bono goika mwebange mwake ekura buya, goika mobwate chikura buna abanto ba Kenya iga? That's patriotism. Genda bwata chikura mwensi pi. Kera engaki ekero ogwaka chikura, soka aka chikura. Randeria abanto ogwaka chikura nokuya, gochangia ase okorosia amang'ana 'ense. Ntobe totware chipasta chiaito koenana riogi riabo ase ebinto buna ebio. Ntobasuku kipofu na intwe ne nsidie tari birogo mochi koboria. Inoo! Karibisha kera omonto, lakini semia abanto na kigwa kekura buya ne gento ki'amano. Omonto one tokwanera Kefa mogaka, oyore morefu. Lakini inche komanyete nabo nkore egasi engiya.

Na abana egari yaye probox nabo agonyetumia mpaka ororo. Kefa mogaaka oyo buna omorochi aiga, tari ng'a nomonda moono, lakini omongwana obeire ang'e nabaanto. Abanto ba Kisii Central mokomorirera chikwero baka ekero abagachete, aye gontebia ng'a oagachere chikanisa, ocha ogorere chikwaya chiuniform, ochangeire abana chischool fees, ebisima nakunyete, chipara naigorete, lakini naende agaaka usiku. Inki abanto ba Kisii Central moganeti? Ebiragita buna ebi achete aye county.

Oboemisie, Keba omogaka oyo oteng'eine aa. Omogaka monyenye, egasi ngorakore ore, rakini ekero kwarosire kwang'ereria. Inee! Oyore obo niga tindi ochi gose kende ngeragokora? Consider omongwana oyio, gose omwango one omoke okorokwa mochache, motegerere nere oyio gose nabate amaoni arakonye. Lakini mono pi, egento ki'amaana ndabateebie abanto baminto bagosiiga aa. Omongwana buna omekire efforts. Matiang'i tiga amorecognize, tabase kobora obisi, totebe ng'a neba ne nomination anyore. Nabo agochora omonto buna mochache, kare omoke, arete some vision and leadership onye kabwate. Tinaa komotegerera moinche morigie egere togambe. Lakini egento nakobasaba ng'a, Frefu because of his efforts, naende nomogaka. Oyo ang'e nabaanto, tiamomokonside, ekero yaikire chingaki chiake chie chikura. Eke nakio egento entang'ane nkobatebia igaa, ekero omongo one oyio oteemire sana, orwanere matiang'i, kere goikera amang'ana a unit y'omogusii ngokwanera are, agoteba abanto ng'a turi na mogusii nyumbani. Eyio ere buya, abanto abange mbabwate oborembe bw'ogokwana boigo. Kera omonto agocha ki matiang'i akomorama. Murefu nere ogosoka omotebi ng'a tiga gwacha gwaigwe, which is ok. Loka ogas mbare ati narete ebiragita, omonto bwe gokwanera amang'ana ebiragita, Murefu atebirie abanto ng'a ebiragita ebi mokorete iga abe bweka chinamba chia ecounty, egento mwagete komanya naki nebia ecounty, tari mogokomboi, momanye gocha kobeka iga engaki y'embura, mbiri gokora gasi, mote ng'a nembura ekobatanga, inki mokoretera ekero embura ero? Bobe sana. Igo obokora bobe ase ne Kisii county omonto bwe gokwana, Murefu, abagambi bande bonsi pi bakire tekire. Kera omonto aramie amatiangi locally. Morefe gocha out okwanera amang'ana ayio okana kabisa. Egento kere ekiamana. Nabatokaneti abagambi babwate chinguru na oboremu buna obo. Gese ekaunti iga abanto abange bagoitwa. Bono eke ere iga iga Morefe yo gokwana. Ere tiga Nyasae amokonye amo protect. Alafu abagambi buna aba ki bakorera omokina na abanto be kanisa. Monto bache obagorera ekwaya chi uniform. Obagachesie ekanisa. Egachikura kanisa eyio ogateka omoakera. Baminto gaki naki mokogania. Naki mokogania abanto inki inki mokobarikera bache ekanisa alafu mokomoakera kura. Kaba abe ekeene naende kaba abe ekeene naende konya abangwana buna aba egere bosuke motwe ake. Bakonye, kingokora abagusii chionsi pi tobwaterane, tosirane, tokonye matiang'i, tokonye ebiongozi biaito bia nsa y'eground. Bono iga matiang'i beka takonyara, goika chikanisa. abanto ba kawaida abananchi, abasae, abagaka na abang'ina, tobwaterane tore ng'a twachenchire egesaku giaito. Ngaki nchiiyo chinde tokabwata ebiaga buna bono tobwate, koba ang'e na obogambi boria bwa igoro. Matiang'i nabatebie, na inche onya kobatebia inde igaa, ngaki nchiiyo, mbono tore ang'e mono. Igo ntobase korarera amatu, toigoke kabisa amatu, tokore ebinto buna ebio ntogokora. Mbuya mono sana, twaumera next time chividio chinde togokora. Welcome to Humphrey's Hill House. Humphrey's is a boutique hotel